Ar draws y dŵr i'r Ynys Werdd, lle unwaith eto mae criw o Gymru wedi dewis cystadlu yn y rali boblogaidd yma. Wedi lanio'n saff yn Rhosslea, taith fach i lan i Wexford ar gyfer cofrestru, scrutineering a lawnsiad swyddogol y rali yng nghanol y dre. Un o'r rheiny sy eisioes wedi cystadlu yno eleni yn ei Escort Mark Two yw Neil Williams. O'n ni 'ma nôl yn July a gathon ni good result myn' i, so ni gobeithio 'r un peth weekend 'ma nawr. Y cyfale 'i hunan yn eitha tricky 'leni a blwyddyn dwetha we' nw'n eith- eitha gloi ch'mod a wedi slow nw lawr bach a so ma'n eitha mwy tricky ch'mod am y lle 'ma yn eitha cas so ni ga'l fel dewis y tyres bydd obviously bach o lottery nawr. So, o, mae, mae rhywbeth yw bob un yna fe, so gen i weld yma. Ni'n edrych mlaen i heddi, tro cynta mas ers 6 mis gyda Wash. Um, mae'n sych, so mae hwnna'n gwrdd, dachrau da i ni, a gobeithio mynd trwy heddi nawr, a wedyn mae'r stages bach yn mwy siwtyd i'r car fori, a gewn ni weld. Wel, ni wedi cael uh, engine newy yn o'r am y rali hyn, so Ni'n gobeithio nawr top three am y diwrnod gyntaf a push wedyn fory. Mae'r amode, wel, mae 'di bod bwrw glaw yno trwy'r nos. Mae'n sychu mas weddol gloi. Ni'n credu tyre soft yn y ffrynt a bach o inter ar y bac, a go for it.
Felly bant â nhw, ac yn arwen y ffordd ar y cymal cyntaf, Darien, ond nid un washi a Llinos. Ond y ffefryn lleol, James Stafford, yn nabod y cymalau fel cefn i law. Y Cymro Damien Cole neu Focus Rali Byd oedd yn ail, eiliad yn unig yn arafach na Stafford, a rhyngo nhw oedd y frwydr ar y brig am y tri chymal cynta. Nath Washy ddarganfod itha cynnar ei fod e wedi neud y penderfyniad anghywir wrth ddewis teiars y bore, gan fod y cymalau wedi sychu tipyn yn gyflymach nag oedd e'n disgwyl. Chweched cyflymau siomedig oedd e wedi'r tri chymal. Dim yn bell y tu ôl iddo oedd Neil Williams ac Eirig Davies yn yr esgôt. Neil a Washi yn cael gwmws yr un amser ar yr ail gymal. Roedd Gareth James a Steffan Evans wedi cael cychwyn cyson. Y peiriant Millington yn canu. Esgôt Jason Roche yw hwn yn mynd heibo i Darien John Stafford sy'n amlwg ddim yn iach. Ac yr un oedd y stori a arweinydd y rali, James Stafford, wedi chwythu head gasket i Darien E. Ac roedd hyn yn golygu mai Damien Cole oedd arweinydd newydd y rali. Ond erbyn hyn, oedd Washi wedi cael cyfle i newid teiers y Darien, ac oedd e allu nos yn hedfan. Ail-gyflymai Damien Cole ar y ddau gymal nesa', ac yn brwydro nôl wedi siom y bore. Yr un oedd yn wir i Neil Williams yn yr esgôt, efe hefyd yn darganfod mwy o gyflymdra wedi gwasanaeth ac yn dringo'r tabl yr holl ffordd lan i'r bedwaredd safle erbyn diwedd y dydd. Ond oedd y rali yn dechre dangos i dannedd. Erbyn diwedd y diwrnod cynta oedd 27 car allan. Hyd yn nod y ceir diogelwch ym Mhengoeth. Ond dyma'r ffordd i droi rownd os y'ch chi mewn hast! Wedi diwrnod agoriadol digon anodd, roedd Gareth James a Steffan Evans lan i'r drydydd safle ar ddeg allan o bawb, a drydydd yn eu dosbarth. Doi arall oedd yn hapus ac yn cadw'n obeithiol oedd Washi a Llinos.
Diwedd y diwrnod gyntaf, yn un ail, a wedi cael bach o unlwc yn bore, tyres rong, ond mynd amdani fory. Ie, diwrnod da.
Cymal dwetha ddim yn neis. Falch do mas o honna rili, so fory i edrych mlan. Wel, popeth yn mynd yn gwd ar y car. Car yn edrych yn dda. Un os a Geraint yn un dda 'da gili. Munud a hanner yn ei neu lan. Os daliodd y towyn sych, popeth yn mynd yn iawn. A da, bach o pressure arno fe. Gobeithio neu mistake a popeth yn iawn.
Peiriannydd, was i'n hapus. Un arall digon bodlon tra'n gwasanaethu'r esgot oedd Neil Williams. Wel ar y funud ni'n newid y discs back, mae bach o warp yn un yn nhw, so ni'n newid pâr o gofau arno fe. Popeth arall yn mynd yn iawn rili ynddo fe. Wel, ni'n gobeithio aros ymlaen yn y clas, 'na job gynta ynddo fe. Seith rhywbeth overall yn y rali, chi'n gwybod, yn bach yn bonws i fi rili, ond jyst caru fynd nawr hits y finish nawr gobeithio ni. Bore 'ma, fel cymaru mor gloi, wedyn slip yn bore ynddo fe. So do, aethon ni cwbl o hard stop i Mwm, os yw hwnna'n gwed, ond i pwsio ar y pace 'na, ma' raid cael am y llun yma.
Yn y bore yr un oedd y stori, Damien Cole cyflyma ar gymal cynta'r dydd, ond roedd Washi reit ar ei gote, dim ond eiliad y tu ôl. A Neil yn drydydd, y Cymry'n dangos y ffordd i'r Gwyddelod. Gyda Gareth a Steff hefyd yn mynd yn dda, seithfed cyflyma o nhw peth cynta. Ond erbyn cymal un ar ddeg, oedd 'na broblem gyda clytsh ffocws Damien Coll. Ac oedd Washy ar dân, a fe ath e heibio Coll ar y cymal. Flot left. Ac yn gwyntog buddugoliaeth. Ond trychineb i Washy a Llinos. Peiriant newydd sbon y Darien yn chwythu ar y cymal nesa.
Wel, oedd e ddim yn dda. Dou gymal gynta, Grêt. Yym, trydydd un wedyn, dethon ni rownd cornel a welon ni call a o'n i'n meddwl beth sy'n digwydd a dach chi'n mynd yn excited, oedd e wedi cael problem â clutch. So oedd, uh, o'n i'n nôl i munud wedyn o wyniaeth a wedyn nath yr engine just out of the blue, just un o'r pethau sy'n digwydd, so ar ochr yr hewl o'n i. Byddwn ni'n ôl, Jyst tro nesa, fan nôl gobeitho.
Ar gymal 14, ath pethe o ddrwg i wath i Demian Cole. Anghofiodd fod y brêc llaw arno ar ddechre'r cymal a collodd ddeugain eiliad. A Williams felly yn cael yr amser cyflyma ac yn cwpla'r rali cynta yn ei ddosbarth ac ail wych allan o bawb. O'n i'n siarad ddo, o'n i moyn jyst cael result a jyst bennu'r rali yndyfe. Yym o'n i heddo jyst cael y clas, yym unrhyw beth overall fel bonws. A i bennu le o'n i wedi bennu. Mae'n just ffantastig. Ffili credu peth i gwyd i wir. Diwrnod mor anodd, gyflym, pwysedd ar ni'n trwy dydd. Goffwn ni fynd o peth gyntaf bore yma tan y diwedd, achos neu byddwn ni'n cwmpo yn ôl, ond mor fach i benni ail. Mas yn Iwerddon, mae mor anodd, mae'r boes mor gyflym yma, locals wastod yn mynd yn galed, so nari a lapis.
Doi arall oedd yn dathlu, Gareth a Steff. Cynta nosbarth iddyn nhw hefyd, a nawfed allan o bawb. Llongyfarchiadau bois. Ond yn ennill Rali Wexford 2010 ei gyflymdra ar y diwrnod cynta wedi bod yn digon iddo ennill yn gyffyrddus yn y diwedd.